Teemi ka a subscribe ka dihi bell any time ti dropiri awesome contents ayan pahila ban yan nyari di puuni ni ku yan chaŋ shɛm short nyama kaman eh zuŋɔ daba ayi eh m ma dahili nyɛla ŋun trendi social media pam ŋuni n nyɛ Accra Regional Minister Linda Oklo Eh, o daa nyɛla ŋun meeti bee ŋun make comment shɛli about northern region ka di wuhiri ni kaman eh, n tiɛha bee posta bee a yi nyɛ ŋun yɛn tum tuma ti Ghana ka yi saafa polo n kana ti tudu ŋɔ na ni a ti tum tuma di nyɛla tibidarigibo zaŋ ti a eh, di daa bi niŋ ti zaa nyaɣisim ka Tirayu buɣim ba o zuɣu ka di nyɛla yɛtɔɣa from northerners ka di zaya ni o tim sandaani for o ni yɛli shɛm ŋɔ maa. Sandana nyɛla din tim ka ti deei ka naan chɛ ban bi deei bɛ ni bɔri shɛli zuŋɔ dabisili ŋɔ nyɛmi kaman m malila problem with lala utterance shɛli din daa kana ŋɔ maa ka di nyɛla n chaŋmi ti kpuɣiri taba ni n zaŋ na ti pahi di zuɣu. N gba yi pa yɛli n final yɛltɔɣa ni nyɛli shɛm on KFTV kamani How program zuɣu. A ka ti yuli o yɛltɔɣa ŋɔ maa ka ŋɔ n-nyɛ first, ka ŋɔ n-nyɛ second, ka ŋɔ n-nyɛ third. Ka yɛltɔɣa yirina saafa polo nima ka di nyɛla di yuli ni bɛ ʒɛmdi ban be tudu ŋɔ na. Ni yɛn teei shɛŋa nyɛmi kamani tira ti nyɛ ka Din na bɛ ku gari din miri na, NPP ni daa niŋ bɛ election song Flag Bearer ka Dr Mahmood Bawumia di. Ti daa nya paɣa so ni yina n-ti yɛli yɛltɔɣa n-fiɛ ka galim ban vooti ti tudu ŋɔ na nira bɔ zuɣu ka bɛ vooti noo di na, di yɛn chɛmi ka di bi chaŋ viɛnyɛla, di yɛn chɛmi ka n ŋɔ niŋ. Ka naan chɛ di taba ka girl so gba daa ʒini eh, sharing programs on yɛli yɛtɔɣa fee nordness ka naan chɛ eh, Habiba Sinari mali similar issue di galisiya ka ka na ni ti bɔhi question maa why is it that always table maa bi tɛɛnira for years a ku tooi chaŋ ti point kaman yaa tudu ŋɔ na niri n bɔŋɔ ka o yɛli yɛtɔɣali ka di nyɛla o yulimi ʒɛm saafa nira bee o yulimi ʒɛm ban be nɔŋ polo N, di di tu ni di nyɛ kaman yaa zilli n-sarigira, di di tu ni di nyɛ kaman yaa nɔhi mali nya, di di tu ni ti gba ku mali shɛli ka, ka ti tudu maa nir gba ku, ka o ku sarigi n-gba ku yɛli yɛtɔɣa yaa n filim saafanima, amaa di kani. Deepa ŋun bi mi o yɛla soli, o ku yɛn kpɛla loori n-kana ka bɛ ti sheeg o baastɔp, o tɛhila Dagbaŋ bee tudu ŋɔ na zaa m-bala. ka o zaŋ bastop maa zaŋ yeli o yirim zaa ka ŋmali li kaman recently n daa nya social media ka so niŋdi comparison of the third largest city in Nigeria and third largest city in Ghana ka boli taba yaa ni ŋun ni nyeli maa di nyela slam, slam nyemi kaman neen buɣisili shem ka di baŋ kaman Ankara slam nyela agbagulo shee. shɛli polo din kuli bɛ kaman yaa kaba ka di bi mali zani viɛla di bi arɛnji ka di yɛli a ka o yɛli ka di nyɛla o ni yɛli laa maa based on ŋun uploadi lala footage maa ka yɛn ni o exploit la Tamale maa maybe o kuli nyɛla tourist person ka o yiɣisi afana n-kana nti zani n-zaŋ o drone zani bus stop n-fly ka zaŋ li represent the whole of north ka afa maa compare ka anya kama footage shɛli o shɛli zaŋ compare maa Nigeria din maa labili ka tiŋa so din mi chɛ kama daa bi di bi muɣisi ma nyɛmi ŋun ni zaŋ foto shɛŋa compare maa di shiri tu a shiri nyɛmi kama Nigeria maa din maa di di di di di chɛŋ tooni gari tamali but man ni mi tamali ka mi tamali yaɣa yaɣa maa kama mi kama a O deei o o exams o niŋ li mi based on video shɛŋa o ni mali bee man nimbili ni nyɛ Tamale ka di bɛ shɛm ni o zaŋ third city shɛli n compare maa Tamale shiri zuɣu garili just that ka o taali nyɛli shɛli polo nim bini yɛn ŋmaai kamani o chaŋ modern city mi bi chaŋ global dream Ghana hotel eh, target bɛni eh, Naluri estates and a ni yɛn yi Tamale kpaŋa eh, kamani hali even sports stadium ŋɔ site snit flat bɛni Lala residential bee industrial area shɛŋa a yi yɛn kpɛ nti nyɛ nice eh, buildings ka di beni maa, lala nirimaa ŋun ʒini o ku kpɛla o loori baana bus stop nti zani n-kpuɣi Tamale daa maa chɛmsi kura ni sabon jila ti fɔŋ ni chɛmsi kura n-yɛli ni Tamale m-bala. ka ne shɛli polo yɛn chaŋ ti nyɛ Tamale maa viɛnyɛliŋga o bi nyɛli and high court tom yɛri yɛtɔɣa shɛli gba ni a yuli eh, that third city in Ghana is too dry ka ne o tom ŋmaai footage maa time shɛli o ŋmaai la wuu ni ka o mali di mini Nigeria shɛɣani compare yɛri taba so I wasn't disturbed but n problem nyɛmi kaman eh, bɛ di chɛ ka di ŋmani always northerners bela ŋɔ northerners bela ŋɔ ehe bɛ niŋ ti lala a jɛrilim maa yuli. I can remember tira ti niŋ program ti Ghana health service ka bi tim shɛba na ni bi kaa ti traini ti waa ni puppets ka tira mali so tin niŋdili ŋun daa kana ni o ti traini ti ka niŋ binshɛɣu o daa confess ti ti Ni di niŋ o lahiʒirisi pam bee like he is surprised o ni paana Tamale because ŋun ni be saafa polo ka wumdi Tamale ŋun tɛhila o ku ka a Tamale maa ku yɛn nyɛla thatch houses di ku yɛn nyɛla undeveloped place ka o ti kana ti nya kaman no ni mali pɛsihi shɛli about Tamale maa is is far beyond ni tɛhiri shɛm. N last example on it ka move to n next bin lahi nyɛba n daa miitila m ma bi so eh, Imam Hanbal station maa ka ti ma bi so be nimaani Christian n-nyɛ o so o daa zaŋla o consent sɔŋ ma our Christianity and Islam which ka di nyɛ di different issue but ni bɔri ni a nyɛ shɛli nyam ni eh, gospel musician so beni Amith Soni bimbo n-nyɛ o maa di yi kuli nyɛ shɛlikam gospel musician ka o yi Ankara na. So o ni daa yɛn kani o dolila flight na n ti sheei airport ka program maa yɛn niŋ boliga. So bini kpuɣi o ni bi chaŋ boliga ka zaŋ o airport maa yina maa ka ŋmaligi o zuɣu kpa boliga polo maa. From airport junction zaŋ chaŋ boliga maa o mi mi ni boliga nyɛla different region ka ŋun zaŋ airport polo zaŋ chaŋ north, east hali ni a ti paai maa ka ŋun zaŋ li define northern region. hali ka believe kama yaa boliga is more developed than Tamil because o ni paai boliga o nya ka di mali o nini neesim gari o ni di yina chani maa so o labila Ankara ka bɛ bɔri o Tamil gba ni o kana ti tum tuun shɛli tiba ka o mali ba ŋmɛri tihi m-mali ba ŋmɛri tihi m-mali ba ŋmɛri tihi Ka bɛ fɔɔsi o hali ka o ti kana. O ni kana dee shɛli ka bɛ yi pa zaŋ o kpɛna Tamale koya ni o yɛn timla sani daa niŋ ba. Ni di chɛ ka o chaŋ ka je labbina maa, bɛ ni daa kpuɣi o airport maa n-zaŋdi o chani maa, ŋun bi mi ni ti airport maa ka Tamale tiŋ'puuni di yila kpaŋ la. So ni bɛ ni daa kuli zaŋ o ŋmaligi chani boliga ka ŋun kpuɣi soli maa zuɣu nyɛ biɛhigu shɛli maa, ŋun daa zaŋ li mi ti Tamale. Ka bɛ mi ni Tamale din airport maa di ŋɔ a di bela Tamale nyaaŋa gba. So bɛ shɛba yi yɛra eh in terms of development ŋɔ na n di ka problem bɛ a kuli nyami ka so yɛli ni o chaŋ la shikuru o niŋla educated ka di nyɛla bɛ ni be saha maa polo yuuni ti shɛm maa bɛ yuli ʒɛm ti pam kaman binkɔbiri la yes N zaŋla yɛtɔɣili ŋɔ tabili li m pun mali di video on TikTok. You know, this time ti ni ʒiya ŋɔ eh eh higher percentage of ninneesim yirimina social media. Social media maa ni ka sokam nyari o ninneesim through videos. So ti malila platform shɛli ka ti boli li YouTube. Nimaani a yi bɔri video mini di yɛlli kam ban na nyɛ top. video site shɛli din be dunia yaɣiŋ zuɣu so ka YouTube yuli kaman ti tooi mali Indian content, ti tooi mali Larabawanima content, ti tooi mali eh Gurunsi content, Zabaɣisi sokam be din ni. So wula ka ti yɛn niŋ? Di nyɛla so wumdila Kanbɔnsili bee Dagbanli bee Zabaɣisili. ka o ŋmɛri India content din dee niŋ ka o chaŋ shikuru subtitle shɛli din yɛn yirina maa di daa tooi zoomi ka di nyɛla so yi ti ŋmɛri Indian content eh, YouTube subtitle shɛli din yirina maa nyɛla Dagbanli ka bi pa gbaai kaman no di tumdi ti zaŋ ti local languages maa pahi ka so ni tooi ku ŋmɛri India film ka taɣili o ya balli subtitle ka understandira so we have eh, languages like Zulu like eh, Swahili Hausa Fulani and di pam. ka bi ti west african countries bee african countries tin kam zaŋ o, o bala din be zuɣusaa dibaata tana dibaata ta balli kam din yɛri a country dibaata din nyɛ population ban galisi nigeria tibala yoruba hausa ni igbo ka di kana ghana ni bɔri ni a nyɛ tɔɣa shɛli ka di yɛ bi yuli ʒɛm ti tu duu ŋɔ na nima ashanti achim

YouTube. Lala five northern regions shɛŋa bini puhi yuli ʒɛm tiŋɔ maa bɛ bi nya ka kɔbiga be so zuɣu ni ka di ku ti ni bɛ di laɣim lala Mowley Dagbaani maa as one bee lala northern tribes maa n-ku ti ti one slot. Bɛ chaŋmi ti kpuɣi Akan, Undisputed, din pun galisi di nyɛla forty seven percent ka bɛ kpuɣi li. ka mɔɣisili ni di ma bihi m-bala din ku tooi ŋme naŋgbankpeeni nti yu tu. Second by galisim mini balli din yɛra a bɔri ni a je mooli Dagbaŋ ni maa n-nyɛli ka di mali 19 percent. Din niŋ alahichisi ni n-yɛli a ye bi yaɣila mooli Dagbaŋ ni ka chaŋ ti zaŋ Ewe din nyɛ 12 percent la nti zaŋ ga din nyɛ 7 pa sɛnt la n-zaŋ pahi n-zaŋ ti YouTube Arts Ghana bala ata din niŋ talahi m-bala. So a yi kpe YouTube ti ŋmɛri Indian film, a ni tooi ku chaŋ ti change li Ghana ka di nyɛla 7 pa sɛnt hali bi bi paai half of the population. A ni tooi ku taɣi li ka di yɛri Ghana ka gaa a daangbe ka a yuundi li ka karinda. A ni tooi kpe YouTube n-ti ŋme video ka di nyɛ Laribanchi la ka a taɣi li Ewe ka understandira bɛ a ka soli ni a yi Dagbaŋ ŋɔ ha a yi Zabaɣigu bɛ a yi Ŋmanpirigu ni Nanum bɛ a yi eh Guruŋ tiŋ polo ŋɔ na a ka soli ni a be YouTube ka tooi change li a ya bahi li n understand wula yuli ʒiɛm m-bala ka mi a di dɛli di nyɛla binshɛɣukam din nyɛ politics mini biɛhigu kam la binshɛɣukam yi pa chanimi doli numbers.

By why, when, and in problem ni nyɛ shɛli nyɛmi. I'm not being political here. Ni chɛ ni check date shɛli bɛ ni zaŋ li ti, bɛ present la lala bini maa ti YouTube, was it 2023 bee 2022 polo m-bala? Because n daa yɛn zaŋ li mi galim the current Education Minister because ŋun nyɛla ti nira and I can't really anything din tabi language di ŋmanila Education side m-bala. Yo daa kanimi ka di niŋ maa bee wula? Yuli ʒiɛm maa lahi niŋ over. Yuli ʒiɛm maa lahi niŋ over. So ti yɛn ŋmɛya kuŋ ti n yab yo gɔŋ wura n Duuma na yiri n dan yaa n naa eh, n dan eh bimbila lana. Bɛ yuli mi yɛtɔɣili ŋɔ maa zuɣu. Turi zaɣ titali n nyɛli. Bɛ bihi n-nyɛ lɔya Haruna eh, Abu Jinapor, John Jinapor and eh, Dɔkta Kabir nim zaa yi bihi n-nyɛ ba. Nitsuo, Dominic Nitsuo zaa yi bihi n-nyɛ ba. And ban mi n-nyɛ dariga i mini ba bana n-nyɛ darigi i mini gɔbnanti sunsuuni. So bɛ zaa ŋɔ maa kanimi ka lala bini maa niŋ maa bee? Which is very bad. di bia pam ni bi ko yuli ʒiɛm li ka ka di shɛli numbers maa ŋuna bi mili because election time ŋuna bin baŋ ni 19 percent n nyɛ ya di ŋuna bi tooi kalli nyahi bet bin tiya ni bi explore ya n zaŋ ya wuhi dunia time shɛli maa ka bi yɛli ni no no five northern regions ŋɔ maa zaa ti ti ka Ghana so soli ka ni so bɛ outside Ghana ka baŋ ni five northern regions shɛba bɛni.

din nyɛla liɣiri yɛltɔɣa ni yɛli shɛŋa din kpalim eh, n bɛ n disikaasi o yɛltɔɣa maa pam bet n nyɛla hankali shɛli din ni kamani yuun shɛŋa daa biɛni ka kana ku niŋda ka lɔya haruna bi tooi yɛri yɛltɔɣa pam paro lɔya haruna biɛla ŋɔ ka bɛ ŋɔ ka din muɣisi bipola pam nyɛmi ni anytime ka bi ti yɛli honorable yɛltɔɣa When Tenela deaf ears to it, o be yɛn reply, o be yɛn yɛli yɛtɔɣa shɛli, o mi ka communicator so ŋun yɛn kahi ti yɛli yɛtɔɣa ti o ka di nyɛla yaa ʒiri ka bi ŋmani kpaŋa. And I can recall that eh, Seydou Fita daa ti make a statement ka ni o mini lawyer Haruna din muɣisi o ni laa yɛtɔɣa maa nyɛmi kaman ni silence is not always consent ni sometimes di tu ni bɛ yi yɛri a yɛtɔɣa ka a yina ti chɛhi a noli because Anfooma, Ndalifa n daa yɛlim Afɔr Asia ni bɛ yɛlim ni yɛlimaŋli la m-bi yɛri pam, ka ʒirilan la yɛli hali ka o ʒiri maa ti leei yɛlimaŋli, so ni sɔŋ ti a ni di tu ni lɔya Haruna yɛra ni yɛn teeg o shɛm. Ti ni wumd o mɔ shɛli Abaa Seidu Fiita maa hali ni zuŋɔ n-tɛha ni yɛn wum ka o yɛli yɛtɔɣili o yɛlimi ni I think ni silence n-nyɛ best. o bi o yiri so explanation. Ka n kaa tiyari kamaa Seidu Fita di nyɛla a family yɛltɔɣa di nyɛla daŋ yɛltɔɣa bee a mabiligu yɛltɔɣa n tooi yɛli ni silence is best but looking at these issues di nyɛla public sector yɛltɔɣa Dagbaŋ bee Ghana zaaha office shɛli ni ka bɛ zaŋ a kpe ni a ti tum tuma. di nyɛ ʒiri kamani yɛli shɛm ka laati yɛli paɣa maa so lala yɛtɔɣa ŋɔ soli ka naaya ni silence n niŋ best no sometimes you have to talk yɛlima ka ti nya yɛlimaŋli because a yɛn ni silence n niŋ best then maybe di nyɛmi kamani eh, a yi tum taali ka bi ti ya zaɣala niŋ ka a mi ni a ka chihibu baa yi mali chihibu dimiya suɣulo sometimes chihin ya ka ti nyɛri ti nyɛri i i i de i i i i ka ti nyɛri yɛlimaŋli